रो मिता हाँ आब अपन जोड़ी पारी में केओ कुमार नहीं ने छै नहीं रो मिता बियाह तो सबके भऽ गेल छौ शेर बराबर हमरो सएह बुझायल रो मिता हाँ कहलियो कि एकटा झमकौआ गीत दही ने आइ मोन बड़ उदास लगैया कहलियो सब पार्टनर के बजा न तहन मस्त धका धक हाँ हाँ तहने बजते जोर हम बजेने बजेने हाथ मिता आबै छी। सबके

रोदो सब आय अपन अपन सासुरक चर्चा करे जाइ जो हाँ किया नहीं हाँ हाँ किया के नहीं पहले हम एकटा गीत गोबै गा गा गा लगनी कुकुर बा लगन लेने जाए रौ लगनी कुकुर बा लगन लेने जाए रौ सबटा मिता के बियाह भेले भए रौ सबटा मिता के बियाह भेले भए रौ बहुत नीक बड़ नीक लागल सस्सी केने छौ रे छोरा लगै छौ तै ने हेलो हँ तू आबो गीत कहबी कि नहि कि पंडित जी दिन तक कहनिए रे एगो गीत सुना ने गीत सुने ली देह थरथरा रहल यऽ अरे सुनबै छियौ सुनबै छियौ बैस कऽ ई ठाढ़ भऽ कऽ बैसे के सुना बैसे कऽ? हँ। सुनबै छियौ

बड़ सनगर लागल की मिता बड़ ए सनगर मिता पूछी ना बेन पार्टी में बचेतै तोहर बाबो छियो तू पूछ सकै छी हमही पूछिए हाँ, अरे पूछी। छोड़ा हाँ। बेन पार्टी में काज कर दे हँ रौ करबै अच्छा हम बात करै छी करियै करियै बड़ सनगर गबै छै करियै ठीक छै

हाँ तू वृद्धा पेंसिल ना यार छी कि तू किछ कह बिनी रो हम की कहियो जब सिंदूर दवा लगलिए ना तो जुलूमे भ गेले की भेले रो भूकंप भेले कि शॉर्ट सर्किट अरे हमर हाथे बहक गेले आ की कहियो कनिया के सिंदूर दै छथि कि जे विध करिए के मान में रगड़ देलिए गैया अरे

तँ हमर सुनै जाए दही। हमरा एकटा खूब पातर चादर देलकौ। कहलियौ कि जे बाप रे, एते भारी! ससुर कहलक लऽ ने जाउ। भियाइ उठतै तँ बाबूकेँ ओढ़ा देबै, नहि तँ उधिया जेतै। पतरका चादरमे। पतरका चादरमे। ठीके कहलकौ। बाबूकेँ ईंटा दऽ दही ने, ओहिपर सँ सुततै। एकर बाबूकेँ ई बा, जुलुम भऽ गेलै। जो, बाबू तोहर गेलौ। आ सुन ने, तूँ कहि ने किछो। हम कहबै हाँ। हाँ। लो कहै तऽ लाज होइए नहीं कहाँ धो लिअ धो लिअ धो लेबै हाँ। तऽ कहै छी हमरा एकटा देलको गंजी हाँ। बड़ मोट छलै कहलियै ई पहिरब तऽ गर्मी लागत हाँ। सर की कहलक बुझलिही की? लऽ ने लिअ मिसर हाँ। सब कपड़ा पहिर कऽ ऊपर से ई पहिर लेब से है से है ओतबे नहि कहलक बेसी गर्मी लागत तऽ बढ़मा पोखरि मे उमक गैया गंजी पहिर कऽ छोटका सा छलो के हँ बड़ खच्चर सा हँ सार दुलारू छै की करबै गंगोला छला लगा देने रे बरियाती में ठीक है हाँ। एहि बेर जे एतो तऽ सार के नंगे नचेबै पूरा रुदपुर आ हमर बात सुने जाइ ना हमरा की देलके बुझली हमरा एगो कुंभकर्ण वाला शॉट है यार देखी कते लम्बा छै इएह छियै। जाहिमे एफ आई आर नहि दही जाहिमे पाँच गामक लोग झपा जेतै पेट नहि गिरऽ पड़तौ पहिले हमर गप सुनी ने जाहिमे पाँच गामक लोग झपा जेतै तऽ हम कहलियै कि सौस के ये एहिमे तऽ की कहै छी बड़ी टा यऽ एतेमे तऽ हमरा पाँच गामक लोग झपाइए जायत तऽ कहैया कि चौधरी लऽ ने जाउ की कहै छै घरमे कपड़ा कम छलै दर्जीके कोनो दोख नहि छै आ की कहै छै गरीबक दुख बुझि सुझि कहलियै हैया ले एतऽ बेटीके उधार कऽ देलियै आ ई कहैया कि जे गरीबक दुख बुझि सुझि आब एहिमे किछु हेतै यौ हुनका सब बड़ी समस्या वाला बात है। एगो बेटी के उधार के लिए

मुदा एको बेर जूता प्यार में सेट नहीं भेल ई देख कऽ सास की कहै छै हाँ मिसर की करथिन ससुरक दुख बुझथुन हाँ। ई सासुरक जूता छियन हाँ। पहिरैत पहिरैत ठीक भऽ जेतनि की करब संतोष कलमिता हाँ

तोरा चारि दिन ट्रेनिंग लेबऽ पड़तौ हमरा से हम यहाँ पर हाँ, तू तो अपने बड़ नीक छौ चाह देख की कहि देलकै एकरा रौ, हमरो भैया। कहि देलकै रौ तमी तऽ आब भऽ गेलै अपना सब चले चल कनिया उम, हमरा टॉपे धार कतऽ छै एकर जूता जे देलकै यऽ हाँ सासुरक जूता छियै ओकरा फेकिया नहि नहि, हमहूँ ए। कहियो कहियो पहिरबै बाप। रखने छी ओकरा हँ ओरिया कऽ लऽ कऽ नहि देखै छी शर्ट पहिरने छै सासुर कऽ अरे चल चुप आब भऽ गेलै चल चले या चल हम तऽ जंगिया भए कऽ दऽ देलियै छोटका के।

स्वस्थ मिथिलावासीके पाहुन चैनलके तरफसँ हार्दिक अभिनंदन करै छी आओर आग्रह करै छी जे हमर सबके वीडियो सासुरक जूता यदि नीक लागल हुए तऽ एकरा ज्यादासँ ज्यादा शेयर करू लाइक करू आओर कमेंट सेहो करू धन्यवाद जय मिथिला जय मैथिली। जय मैथिली